Миңа 60-84 яшь. Минем әтием Габделбарый Әхмәтсафа углы менә шушы Буа мәдрәсәсендә 7 яшендә кереп 7 ел укыган. И шуннан ул рәнгән, гарәп хәрефләрен укырга, язарга, и урыс хәрефләрен язарга. Гыйлемнеге бик зур булган. Инде шуның белән аркасында менә бу мәдрәсәдә, ә инде күршедә ак мәдрәсә бар булган, анда әнием Җәмилә Гатнасаттар кызы белем алган. Каршыда Разия әби дигән мәхәллә булган, Шул Рәзия әби аларны укыткан. Менә шуның өчен, әлхәмдүлилләһи шөкер, алар безгә бездә дә яшь чагыннан ук шушы Коръән гарәп хәрефләрен рәтәп Коръәннәрен укытырга рәтәп калдырган. Менә уразаларын тотарга, мәгамәлләр кылырга алардан калган безгә. Шуның өчен инде Раббым Алла аларга да әҗер саваплары булсын. Ул шушы бик Урыс хәлефеннән дә безнең әткәйне абыйсы китергән буага 7 яшендә урыска керткән урыс хәлефен дә белс урысча да белсен дип әйтеп урыс да ул рәнгән урысчадыр икән гарәпчә дә фарсыча да аның язып калдырган дәфтәрләре укып бетерелә түгел хәзер мин елыйм үземнән соң Калган бу әткәйнең васыятләрен, дәфтәрләрен кемгә калдырып микән дип. Әлбәттә, минем балалар аны укый алмадылар. Шуның өчен гафу итегез инде, минем шушы мәдрәсәдә, шушы йомгага төшеп, Рамазан шәрифнең 30 көн уразасын исәнлек саулыкта тотып чыкканыма шатланам мин.
Әтиегез нәрсә сөйли иде бу мәдрәсә турында? Әткәй нәрсә сөйли? Әткәй мәдрәсә турында укыган, әйтәм бит, ну, бик яхшы укыган ул. Аның почерклары шундый, нигә печатный шикелле язган ниләре. Вот. Мәдрәсәдә укуганнар яхшы, шул нәрсә дип әйтим инде, заманала шундый авыр булган аркасында, ул әлбәттә мулла да булмаган, мәзин дә булмаган, вот үзе да аны белә торган булган, менә шул Әниегезнең исеме ничек? Әнкәм Җәмилә Габдусаттар кызы. Әнкәем, әнием Пеләш авылыныкы, әткәем Чәчкапныкы. Әниегез кемдә укыды монда?

Вот. Уразасын тотмыйча гомеремдә белмим мин уразам калганын белмим мин намазым калган дия торган ия. Вот. Ә әтиең кемнәрдә укыган? Бәл исе әтием белмим мин әтиемнең ничек кемнәрдә укыганлыкларын. Бәлки моның дәфтәрдә язып калдырган ниләр дә бардыр. Ну, асын әйтә алмыйм хәзер. Ничәнче елларда әтиегез укыды? Әти укыган ул

Шуннан соң төрле эшләрдә эшләп, аның һөнәре күп булган. Һәм дә без балалар биш бала үстереп, биш бала балаларны тәрбияләгән дин шәригать юлында. Әлхәмдулиллаһ шөкер, һәр барсыбыз Коръән юлында Коръән укыйбыз. Әлдә хәзер вакытта да эшебез исән, беребез Казанда, беребез Зеленодольскида сеңлем. Алар Коръәнне яшьтән үк безгә өйрәтте шул. Әткәйгә рәхмәт. Ассыз эссезләрен дә рәттим. Беренче шуннан яннар әйтә торган иде. Улым, мә шушы китапны укыл, мә шушы китапны укыл диде. Шулай итеп рәттим бу безне.
Буа мәдрәсәсе, нинди мәдрәсә? Буа мәдрәсәсе
ул Кара инде әйтә алмыйм бит саны ничек булган соң үзең беләсеңдер мәдрәсә анда буа бабайлар укыганнар инде барда җиде яшеннән килеп кертелеп керткән улар монда абыйсы әткәй бабай үлгән кырык сигез яшендә вот укысын рәнсен диде да укыган ул ул даже Егерме яшендә аны офицер школына да алган булганнар, ди нигә Ульяновскийга. Анда Ворошиловлар белән укыйдыр инде. Шуннан Габдулбари син саташасың бит диде, аннан качкан ул. Офицер школыннан качкан. Ни дисәң, аның урысча да, гарәпчә дә, фарсыча да бөтен нәрсәсен белгән аркасында аны шундый нигә генераллар була торган, мин генерал була торган кеше мин дип сөйлидер. Мин дигәндә була торган кеше шулар белән укысам, мин качтым аннан дидер. Әгәр анда укысам, мин диннән язадыр инде. Бу мәдрәсәсе, әлхәмдулилла, шундый атаклы мәдрәсә булган. Бу мәдрәсәсендә анда үзегез беләсез, нинди муллалар, нинди муллалар булганнар. Ул инде атаклы бу. Ул Нургали хәзрәтләр булган инде алар. Алар шундый анага падиша Петроградта нидә атап нидә биргән, медаль дә биргән анага. Камил абыйдан мәрхүм, аны нидә барые. Э, карточкасы да. Вот. Пароход бата торган булган. Бу батмыйбыз дигән бер нәрсә укып эшкергән дә суаткан шуның белән пароход батмаган дип сөйлидер шуның өчен падиша анага медаль биргән диде ул монда бик күп укыткан инде. Аның безнең нидә Буада зиярәттә бар каберстаны Вот, ул әйтеп калдырган, кемнең дә кемнең булса, нинди дә булса хаҗәте, миңа килеп Коръән, каберемә килеп Коръән укысын дигән. Вот. Шул инде без Камил абый белән шунда күп килеп дип йөри йөри шул нидә чагында. Итәр.
Итәр. Булай Буа хәзрәтләре, Нургали хәзрәт кенә беләсезме? Белмим башкалар, мин бит ул заманда булмаган кеше. Да, аны халыклар инде. Да, Әптирахман абый бар, бар да беләдер ю. Ну бит алар ул картлар үлеп бетте. Безгә ул заманда кирәкмәгән, беләсезме? Мәшһүр Бит әле 20 генә ел бу шушылай булды. Вот. Без инде укыган чагында күрсәтмичә, нитмичә укып яшәдек.
Буа мәдрәсәсенә нәрсәләр теләриегез? Буа мәдрәсәсенә телим. Мин булара мәсәлә ачылган чагында нәрсә әйттем мин? Нәрсәме? Анда мөфтиләр дә бар, барсы да бар. Буа мәдрәсәсе 24 сәгать ачык булсын дидем. Вот. биш вакыт намазга азан әйтелеп торсын дидем. Дин шәригатьне белә торган э, мәзин булсын дидем. И гадел имам булсын дидем. Менә шулай дигәч, миңа әйттеләр. Вот, Сулейман хәзрәт әйтте, син кая йөрисең диде. Мәктәп миндә әлегә бит әле. Тик югаргы мәчеттә йөрим. Син шунда гына җыр инде, монда җырма, диде ул миңа. Шул.
Мәдрәсәнең җитәкчелеге нәрсә әйтер иде шул мәдрәсә эшчәнлегендә?
Мәдрәсәне телим инде, яшьләргә, балаларга белем алсыннар иде. Шул белем кирәк, белем, белемсез бер нәрсә булмый. Бу мәдрәсә иншаллаһ Яңан инде шушы имам Масәт мәсәбе буенча шушы дәресләрне алып барып, шунда э, биш вакыт намазлар, азаннар әйтергә насыйп әйләсен, я Рабби. Кызыл, менә шунда кызыл. Ул бит бетте. үзек җимерелде, бетте ул. Аның планы гына шунда, кай үзек бетте ул. Менә аның урында менә шушы кызыл үзек. Шунда шунда торадыр Рәзия әби. Бер үзе генә, аның ире дә юк, малае да юк, кызы да юк, беркем юк ие. Ул мөгаллимә, бөтен буа хатыннарын укытучы шул ие мөгаллимә. Разия әби дисәң, аның зиярәтен без карап торабыз. Ана әткәй таш ясап куйды ул Разия әбигә. Ван, ван шул бер, бер Разия әби булган. Әнкәй минем шунда да укыган, шунда үзендә торып укыган ул. Клеш авылыннан килеп, бабай безне китереп, шунда укыткан аны әнкәйне. Әлхәмдулилләһ шөкер, аның тәэсирләре безгә эләккән инде. Менә шул шул шул шул мәдрәсәдә, менә шул мәдрәсә, кызлар мәдрәсәсе булган.

Укытырга инде, укытырга, мөмкин хәлләр. Яшьләрне ничек тә булса тәртип, әхлакый гыйлем юк яшьләрдә, менә шуны укытасы я. Әхлакый гыйлем кирәк. Вот. Коръән укып кына бит тиңләсә булмый Коръән. Коръән укый да бетерә ул әхлакый гыйлем нәрсә? Менә шуның әхлакый гыйлем, иң беренче мәктәп әхлакый гыйлем кирәк дип алар моны аларда яшьләрдә юк әхлак гыйлем, беләсең. Олыны олы димиләр, кешене кеше димиләр. Алар берсе менә шундый нәрсәгә әйләнгәннәр алар, беләсеңме? Ну, әвәлеге вакыттагы Җомгаларда әвәлгечә түгел, намазларда әвәлгечә түгел. Мин инде яшьтән бирле җәлгән аркасында да, ләкин ул Казандагы Мәрҗәни мәчетләрендә дә булганнары бу бит әле кайчан гына ачылды. Шуның аркасында теге мәчетләрдә карт муллалар булмады шул. Шуның өчен яшь малайлар бит алар. Алар малай бит. Бабай түгел, малай, беләсеңме? Шуның аркасында аларны моннан кирәге шул. Рәтергә кирәк. Менә безнең шикелләрне бабайларны кушканнар булса, бәлкем, бераз рәткә кергәннәр булыр иде. Әхлакый гыйлем кирәк. Менә күрәсең ул мәчеттән ничек дымга укына ки, анда терелгән, монда терелгән ни, ул тәртип булырга тиешле. Яра, иншаллах, иншаллах. Иман, әммесе шайтан ди. Тәртипкә салырса Алла бирсә. Иншаллах. Раббана, агфирли.

Дөньяви ахирави максатларына ишеге насыйп әйләсен инде. Амин, амин, амин, я мулай, я. Мәдрәсәгә киләчәгенә дә бер-ике теләк теләйм. Ә? Мәдрәсә ярап бу маңкалда. Мәсәлән, исәнлек, саулыкта шушы дин шәригатьле һәрбер кешегә эләтергә насыйп әйләсен инде. Исәнлек саулыкларын бирсен шушындай мәдрәсәне. Дөньяви яхрави махлуклар ишегә ярап бу малда. Иске, иске 1700-1700 5-нче 6-нчы елдагы вакытлардагы шикелле нигә иске нигә кайтсын и Рабби бер Ходай. Ничек укытканнар безнең әткәйләрне шулай укытсыннар и. Юл зур галимнәр укып чыксыннар, и Ходай Тәгалә, я Рабби, дин киңәйсен, үссен, зурайсын, я Рабби, менә бу инде бу тавыш савышлар булмасын, шулай исәнлек саулыкта я Раббым хазаим. Тагы да киләсе көннәрен киләсе ел инде кил якындашып килгән Рамазан шәрифне уразаларын тотарга насыйп әйләсә, әй гаетләрен күрергә насыйп әйләсәң, амин я Рабби, бер Ходаем.